Cy, Yn enw fi 'di Rhun Emlyn a dwi'n ddarlithydd yn Hanes yr Oesoedd Canol a Hanes Cymru yn Aberystwyth. So, Mae'r cwrs hanes yn un hyblyg iawn. Um, mae o'n golygu bod myfyrwyr gyda'r dewis i astudio unrhyw uh, agwedd o fewn yr adran. Uh, a mae gennym ni lawer i gynnig uh, o fewn yr adran. Uh, mae gennym ni hanes Cymru, mae gennym ni hanes Prydain, hanes Ewrop, hanes America hefyd, lle mae'r holl agweddau yna ar gael i fyfyrwyr. A hefyd mewn ffordd o'r oesoedd canol hyd at yr oes fodern hefyd, lle mae'r mae adran gyda'r arbenigedd yn yr agweddau hynny, hynny gyd, sy'n rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr astudio um, yr holl agweddau yna. Um, dwi'n meddwl mae yna nifer o bethau am Aberystwyth sy'n neud o'n ddeniadol ar gyfer darpar fyfyrwyr. Um, yn Aberystwyth yn cyffredinol, mae gynnwn ni'r um, Llyfrgell Genedlaethol, sydd yn wir ddefnyddiol i astudio hanes Cymru neu hanes yn gyffredinol, um, fel adnodd gwych. Um, felly, does gynnwn ni ddim jyst yr, yr Llyfrgell Hugh Owen yma, ond Llyfrgell, um, Llyfrgell Genedlaethol hefyd. Um, hefyd, mae yna nifer o adnoddau eraill gyda ni'n Aberystwyth fel yr um, stafell gryfriduron 24 awr ac yn y blaen hefyd sydd wir yn helpu myfyrwyr i allu astudio. Um, o fewn yr adran, mae yna nifer o bethau sydd yn ddeniadol i fyfyrwyr. Mae gennym ni gymdeithas um, hanes myfyrwyr i fyfyrwyr gallu cymdeithasu ond datblygu uh, chorcydemaidd hefyd. Um, mae gennym ni uh, nifer o bethau yn arbennig. Da ni'n ni, falch iawn o um, er pa mor fodlon ydy myfyrwyr efo astudio yma. Da ni'n cael uh, bodlonydd myfyrwyr uchel iawn. Yym, a dwi'n meddwl mae hynny oherwydd bod 'na berthynas da rhwng myfyrwyr a staff. Da, mae hwnna'n rhywbeth da ni uh, yn ceisio ei ddatblygu. Um, da ni yn dysgu mewn grwpiau bach, neu'n wedi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna fwy o gyfle chi gallu trafod a datblygu'ch perthynas gyda darlithwyr. Um, da ni hefyd um, um, ydych chi hefyd yn cael tiwtor personol pan ydych chi'n cyrraedd. Uh, a mae yna oriau agorau lle mae myfyrwyr yn gallu galw uh, i weld darlithwyr uh, ar gyfer hynny. Dwi'n meddwl mae, mae dysgu'n hyblyg yma hefyd, mae gennych chi fwy o hyblygrwydd uh, o ran beth ydych chi'n ei astudio. A dyn ni hefyd yn cynnig cyfleoedd um, i astudio dramor tra ydych chi yma, uh, neu gael cyfleoedd gwaith um, mewn partneriaeth gyda'r Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n ymrydyd i eang o fod i wle mae myfyrwyr yn ei fwynhau yma yr adran. Um, just meddwl am un enghraifft mewn hanes Cymru, er enghraifft, mae Cymru Tuduriaid Yy yn boblogaidd iawn myfyrwyr yn isio dod i weld be di perthynas Cymru gyda'r Tuduriaid, sut mae hanes Cymru'n datblygu yn y cyfnod. Yy neu hollol wahanol ydi'r wasgedd mawr yn yn America yn yr ugeinfed ganrif. Dw, mewn astudio hanes yy yn Aberystwyth ma' ma' 'na gyfle i myfyrwyr ddewis neu mynd i weld drwy gyfrwng y Gymraeg a a drwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Yym a felly mae'r hyblygrwydd yna i fyfyrwyr. A hefyd y cyfle yym iddyn nhw gael yym ma' ma'n cyrsiau gradd ni hefyd yn addas ar gyfer yr Ysgol Oreithi a'r Coleg Cenedlaethol hefyd, sydd hefyd yn, yn ddau fyfyrwyr gallu dod i astudio yma. Dwi'n meddwl drwy astudio hanes uh, yma yn Aberystwyth, dwi'n meddwl mae myfyrwyr yn dysgu uh, llawer o sgiliau yn cael eu hyfforddi mewn ffyrdd sydd yn uh, addas iawn ar gyfer gwaith neu ar gyfer ymchwil pellach wedyn. Um, dwi'n meddwl dech, drwy astudio hanes, da chi yn datblygu gallu i drafod, i ddadlau, um, i ddadansoddi ffynonellau. um, i weithio mewn grwpau hefyd uh, yn unigol. A dwi'n meddwl yn arbennig gyda'r treithod hir, uh, treithod estynedig, da chi'n neud ar ddiwedd um, yn y drydedd flwyddyn. Um, mae hwnna'n gyfle i chi ddatblygu'ch maes eich hun, cael edrych ymchwil eich hun, um, ac i wneud hynny mewn perthynas gyda darlithydd sydd yn arbenigwr y maes a datblygu'ch gallu i drafod a thrin y maes yna. Wel ie, fel mae'n digwydd, mae gennym ni gyfleoedd gwych i gynnig i fyfyrwyr yma uh, sydd wedi ddordeb mewn astudio gyda ni. Um, o ran astudio dramor uh, neu uh, cyfleoedd gwaith hefyd. Um, mae gennym ni berthynas gyda prifysgolion uh, yn Ewrop fel Budapest a Prague, um, lle mae myfyrwyr yn gallu mynd am unau blwyddyn gyfa neu hanner blwyddyn uh, yn ei hail flwyddyn uh, i allu astudio datblygu uh, i sgiliau a fel mae'n brofiad gwych ar gyfer gwaith. Mae gen i hefyd gyfleoedd i astudio yng Ngogledd America drwy'r brifysgol, um, a rhaglen gyfnewid Gogledd America. Um, o ran cyfleoedd uh, gwaith, mae gennym ni, da ni wedi datblygu partneriaeth gyda y Llyfrgell Genedlaethol, um, lle mae myfyrwyr yn cael cyfle um, i fynd yn am gyfnod i ni gwaith yn y Llyfrgell Genedlaethol ar brosiect maen nhw'n ei redeg. Um, er mwyn datblygu gallu nhw wedyn neu sgiliau nhw, um, fel bod yn rhywbeth da pan maen nhw wedyn yn chwilio am waith. Dwi'n meddwl na'r agwedd fel sydd mae myfyrwyr yn ei fwynhau ydy seminarau dwi'n meddwl um, lle mae'n gyfle i fyfyrwyr gael trafod gyda'i gilydd, cael um, datblygu dadleuon eu hunain, cael gweithio fel grŵp. Um, a mae'n rhoi cyfle iddyn nhw i ddatblygu gallu fel haneswr, dwi'n meddwl mae wir yn fanteisiol i fyfyrwyr uh, i fod mewn seminarau fel yna. Um, hefyd dwi'n meddwl, wneud y treitho destynedig ar y diwedd sy'n ffordd i fyfyrwyr wneud i cyfrenau di hunan um, teg at faes aneddysyddol penodol, um, datblygu dedleion ei hunan a gwneud gwaith ymchwil uh, gwreiddiol a mae nifer o fyfyrwyr yn mwynhau uh, yr agwedd yna.